ndatobaya ee makadii makadii makadiiko tinofara kukukwazisai pano pachivhitivhiti chesmall business gateway zimbabwe sbgz zita rangu ndinoitwa dr charlie ndiri neanotungamirira sbgz GZ tinoukwanisai mose kuma 10 provinces edu ndoda kutanga nekumanicaland ndogoenda kumasvingo toenda kumidlands matebaland north matebaland south toenda kuharare topinda mudhuluweyo mashunaland west mashunaland east ndinodaira ndakukwazisai mose ndakuigirai chirongwa chakanaka chatiri kudzidzisa vose vari kuda kutanga mabhizinesi avo kuti vangatanga sei mabhizinesi avo nemazvo uyezve tinonga tichipa mazano kune vaya vakagara vakatanga mabhizinesi avo ungadai uine bhizinesi doko kana riri pakati nepakati kana riri kusimukira atinoti masmes tinoda kukuzivisai kuti kwava nesbgz isu sesbgz tiripo kuti tigokupai mazano iwayo kana tichiti tinokupai mazano hatisi kukutarisirai pasi aiwa tinoziva kuti munhu umwe naumwe akasikwa aine ruzivo asi kana tichiti tiri kukupai mazano Takamira pauchenjeri hwemadzitateguru edu. Tinodzidziswa isusu kuti zano marairanwa. Tinodzidziswa zvekare kuti zano ndega akasiya jira masese. Tinodzidziswa zvekare kuti muzivi wenzira yeparuware ndiye mufambi wayo. Tinodzidziswa zvekare kuti mukuru mukuru haanga haigari pfunde. Ndikaramba ndichienderera mberi asi tsumo dzematateguru edu idzodzi dziri kungotidzidzisa kuti zvakakosha kuti tiise musoro pamwe chete ndosaka tichiti zvikomo zvinopana chimute toti zve kutsvakwe ndebvu varume vanodzimurana zvose zviri kungoreva nyaya yekuti ngatipanei mazano saka tiri kuti kana uriko kumaprovinsi edu ose atataura ziva kuti kwava nesp bgz inokubatsira kuti ungafambisa bhizinisi rako nemazvo sei toda kunyanyotarisa kuvana vedu vari kubva kumakoreji nekumayunivhesiti tinoona kuti vari kugraduata vachipedza makore anopfuura mashanu kana manomwe asina kana kumboshanda saka nzira yekuti vana vedu vangararama inzira yekuti tivabatsire kuti vatange mabhizinesi avo Vamwe vana vedu vari kubuda mumakoreji akafanana seana Magamba, Panyanyadzi atinoti mavocational technical college kunana kushinga kupekelela e, eh, muno tiri mamutare tine pamatida pa pamavocational technical college tinoda kutenda mavocational technical college edu nokuti ari kupa unyanzvi asi dambudziko ratinaro ndeiri mwana anobva ikoko ava neunyanzvi hwokuva kapenda anobva ikoko ava neunyanzvi hwokuva bhirita anobva ikoko ava neunyanzvi hwemetal work ndingaramba ndichipfuririra mberi kana hwokupenda asi dambudziko riripo mwana iyeye haana ruzivo rwekuti zvandaabhiridha ndinogona sei kuti ndigovaka kambani yangu inokwanisa kukura yobva yaita construction company Tinoziva kuti munyika yedu tanga tiine maconstruction company akawanda makuru aipinza vanhu vane mazana nemazana vashandi. Makambani iwo akavhara, hakuna umwe achazouya kuzotivakira makambani iwayo. Saka tiri kuti isu seSBGZ tinodzidzisa vana ivavo vabva kumavocational technical college tovaisa muzvikwata muzvikwata vana vedu vari kubva kumakoleji kana iri mota mechanic tovaisa muzvikwata zvikwata kuti vakwanise kutanga makambani avo angava magaraji ruzivo irworwo ndo rwunoshomeka kuvana vedu ende havangazvigoni nekuti havana kubvira vakamboshanda saka tiri kuti muzivi wenzira yeparuware ndiye mufambi wayo regai nditye pakupedza kana muchida kutibata munotibata panhamba dzinoteera plus 26371

at sbgazim.com marketing at sbgazim.com tingafare chaizvo kuti tigokurukura pamwe chete nemi kuti tikubatsirei kuti muvambe mabhizimisi enyu nomazvo mazvita henyu ndini wenyu dr chali chisarai babai